Bonġu tfal, għandna storja oħra għalikom illum, u tafu min ġie jżurna? Lupu Lupettu! Lupu Lupettu! Hawn ħafna kotba ta' Lupu Lupettu, illum aħna għażilna waħda partikolari. Ħa narikom daqsxejn liema waħda għażilna ta' Lupu Lupettu. Mela, ħa nibda ngħaddih għandek jiena, ta' mill-ewwel. Huwa għandna dan il-ktieb ta' Lupu Lupettu. Umm, qed taraw? L-istess lupu lupettu qiegħed hawnhekk ħafna drabi rrepetut, ara! Imma dejjem l-istess l-espressjoni ta' wiċċu? Le. Le, hux, araw. Għandna erba' stampi ta' lupu lupettu imma dejjem għandu espressjoni differenti. Infatti dan il-ktieb jismu Lupu lupettu imdejjaq jew ferħan? Illum f'dan il-ktieb ħa nkunu qegħdin inħarsu lejn emozzjonijiet differenti. Mhuwiex suġġett daqshekk faċli, imma xorta ħa nipprovawh u nispera illi wkoll tieħdu gost tisimgħu din l-istorja magħna. Dan il-ktieb ġie oriġinarjament mhuwiex miktub minn awturi Maltin. Infatti, l-awturi u l-illustratriċi huma Oriane Lallement u Eleonore Tullier, pero aħna għandna l-verżjoni bil-Malti grazzi għal Claire Azzopardi. U hawnhekk għandna il-qoxra ta' quddiem. Jiena ħa ndawwar fuq wara kif nagħmel dejjem. Ħarsetta. Biex b'hekk naqra il-ħarsetta. Ferħan, imdejjaq, eċitat, għajur, lupu lupettu jibdel il-burdata malajr wisq. U meta jkun hemm sħabu miegħu, jispiċċaw b'uġigħ ta' ras taqsam. Issa deċiż, lupu lupettu se jitgħallem jikkalma. Imma kif se jikkontrollhom dawn l-emozzjonijiet? Ġieli intom tkunu mdejqin, irrabjati, ferħanin. Ngħaddu minn emozzjonijiet differenti aħna wkoll. Issa dal-Upulupettu wkoll jiġrilu hekk u ħa naraw daqsxejn kif se jitgħallem jikkontrolla dawn l-emozzjonijiet tiegħu. X'nagħmlu tgħid nibdew? Mela, fidejk Audrey Ann ħatibdilna inti. Raw daqxej kemm il-wiċċ differenti għandna ta' lupu lupettu hawnhekk, eh? U kif qegħdin ngħidu koll qegħdin juru emozzjonijiet differenti. Ħanibda jiena. Kien hemm darba lupu li kien jgħix f'foresta sabiħa u kellu ħafna ħbieb. Kien jismu Lupu Lupettu. U hekk qegħdin nintroduċu ruħna mal-karattru prinċipali ta' din l-istorja, Lupu Lupettu. Fej qedna li kien jgħix da Lupu Lupettu? ġo foresta sabiħa, eh? ġo foresta sabiħa flimkien mal-pup oħra ma' annimali oħrajn. Imma dan il-lupu kien jemozzjona ruħu malajr. Kien jibdel il-burdata f'ħakka tajn. U filli jkun ferħan, filli rrabjat, imdejjaq jew eċitat. Araw daqsxejn kemm għandna uċuh differenti li qed juruna l-emozzjonijiet li għaddej minnhom Lupu Lupettu. Tajjeb, ħa nkomplu naqraw aħna sa dan it-tant. Ġulja Lin. Meta kien ikollu burdata tajba, kien ikun ferħan se jtir. Kien isaffar, jiċċajta, jitkellem mas-siġar, kien ikollu ħafna enerġija u idejat sbieħ. X'qed kif qed taraw hawnhekk, eh? Sejjer jista' qisu hux għandu l-kopp ara fuq spallejh, he? Qiegħed trankwill hawnhekk burdata tajba. Oj, Ġus, tiġi miegħi nfittxu l-friefet? Ej, Lip, tridx nagħmlu l-macarons? Hmm, meta kien burdata tajba, kien iħossu mimli enerġija Hm, ikellem 'il dak, ikellem 'il ieħor, joħroġ b'ideat, dawk meta kien ikun burdata tajba. Imma malli l-iċken ħaġa tmur żmerċ. Ah, jinnervja, jisplodi u jibgħat lil kulħadd jixxejjer. Ħarsu daqsxejn, eh, hawnhekk trankwill u seren, burdata tajba, u wara hawnhekk hawnhekk f'daqqa waħda. Hmm? Imbidlet il-burdata tiegħu. Għandu burdata tajba jew ħażina hawnhekk? Ħażina. Għandu burdata ħażina, imbidlet il-burdata. Mela. Ejja ħanuru daqsxejn dawn, orjom nodri Urina lill-lupu lupettu flimkien mal-kelma. Dawwar, hekk. Ma hemm qiegħed burdata ħażina, mela kien ibati bil-burdati da lupu lupettu filli jkun burdata tajba u filli l-burdata tiegħu kienet tinbidel u tiġi waħda ħażina. Tajjeb, ejja ħa nagħmluha hawnhekk. Ħa nibdew nippustjawhom hawn wara. Jien imissu. Sidra żomm il-kalma. Altlu darba l-kokka, professoressa, għax se tistordina. Tant kien jgħaddi minn emozzjonijiet differenti u burdati differenti dal-Lupulu Pettu li l-kokk qed tgħidlu trid iżżomm il-kalma għax se tistordina tvarja minn burdata għall-oħra. Nitgħallem nikkalma? Għaliex? staqsa Lupulu Pettu. X'taħsbu? Irrid jinbidel? Mhux wisq, hux qisu jgħid għalfejn għandi ninbidel, mhux tajjeb kif jien inbiddel il-burdati kif jogħġobni? Biex tkun iktar seren, qallu Valentin. Iktar cool, eh? kompla Ġużeppi. Tinkwieta xejn, aħna ngħinuk. Għada nibdew bi ftit eżerċizzji li jgħinuk tikkalma. Hmm, x'se jagħmlu mela l-ħbib tiegħu? Jenu l-Filopetto jitkalma. Iva, ħajajnuh ftit biex jitgħallem jikkontrolla l-emozzjonijiet li jkun hija tiħoss. X'taħsbu li qed jagħmel hawnhekk? Hmm, qed jagħmel ċertu eżerċizzji biex bekk ikun jista' jikkalma jisuhux. L-għada lupettu, l-għada lupu lupettu maran sieħbu. Il-yoga perfetta biex tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek, qallu Ġużeppi. Ħu nifs 'il ġewwa u żvojta moħħok minn kull ħsieb. Nippruvaw, eh, nieħdu nifs 'il ġewwa u niżvojtaw moħħna minn kull ħsieb? Irnexxielna tgħid żvojtajna moħħna minn kull ħsieb, eh? Intom irnexxielkom ukoll. Ejja ħankomplu. Ġużeppi beda jurih il-pożizzjonijiet lotus, muntanja, pont, u lupu lupettu jagħmel bħalu. Il-lami mhux faċli, imma x'hemm tad-daħq! Lupu lupettu ma felaħx iżomm iktar bid-daħq Il-yoga mhux tajba għalik? Neħfaħ Ġużeppi. X'taħsbu Ġużeppi, eh? Ħajjieħu paċenzja bih jew le? Le u mela Ġużeppi qed iħossu bħalissa imxebba. Mela jaħa naraw daqsxejn. Orin Adrian. Mela għanna mek, għanna l-lupu lupettu għal-kem aħna l-Ġuzeppi għawnek u għam xebba, dawwara, dawwara. Mela, Għanna di emozzjoni oħra imxebba Mela Ġużeppi mhux ħajjieħu iktar paċenzja b'Lupulu Pettu la dan qabad jitħaq waqt li qegħdin jagħmlu xi eżerċizzi tal-yoga. Hmm. Ejja ħa nagħmlu hawnhekk. Tajjeb, imxebba u hemmhekk għandna l-istampa tal-Lupulu Pettu imxebba għalkemm f'dal-każ huwa Ġużeppi li xebgħa jistenna illi lupu lupettu jikkoopera u jagħmel naqra yoga sura ta' nies miegħu. Hmm, Għaw x'taħsbu li qed jagħmel? Qed jiġri? Qed jagħmel xi naqra eżerċizzju? Taħsbu li jgħin l-eżerċizzju biex tikkontrolla l-emozzjonijiet? Hmm. Hmm, ħa naraw jekk hux ħajjejnu lil lupu lupettu. Fredu kien barra qed jistenna lil lupu lupettu. M'hemmx aħjar mill-isport biex tirrilassa. Ħejjejt xi ħaġa speċjali apposta għalik, lest. U ħarab jisu rockets. Warajh Kien hemm lupu lupettu jiġri għarqan jitkaxkar. X'taħsbu, qed ilaħħaq ma' Fredu dan? Le. Mm, jixtieq naħseb jagħmel bħal Fredu imma Fredu iktar tajjeb fl-isport minn lupu lupettu qisu arawh. Fredu, waqaf quddiem siġra enormi. Niltaqgħu hemm fuq? qallu waqt li sparixxa qalb il-friegħi. Hmm. Araw daqsxejn, eh, Fredu kif tiela' ħafif ħafif mas-siġra. Taħsbu li Lupu Lupetto ħa jitla' bl-istess mod mas-siġra? Naħseb huwa naqra iktar batut, eh? Minn minn Fredu, Fredu iktar ħafif. Ħa naraw imma, ħa naraw. X'taħsbu rnexxielu jitla' fuq is-siġra? Iva. U kif taħsbu li qed iħossu hemm fuq waqt li qiegħed fuq is-siġra? Imbeżża'. Imbeżża' tgħid? Eħe. Minn xiex qed jibża'? Mill-għoli. Mill-għoli? Hawn min jibża' mill-għoli hawn? Hawn min jibża' però ta' mill-għoli arawh qed iħares 'l isfel u hekk jidher imbeżża'. Ħa naqraw imma. Kif kien fil-quċċata, lupu lupettu ħares 'l isfel U qalbu bdiet tħabbat sitta sitta, imsarnu niżlu f'saqajh. Fred, qed nibża' li naqa'! qallu. Mela, vera mbeżża' qiegħed? Dik hija emozzjoni oħra, ejja ħa narawh daqsxejn ara. Hmm, ejja ħa narawh daqsxejn. Mela, Għandna mbeżża, ta' wara, ta' wara. U għan nemmek il-lupu lupettu għaraw għet jolli idejħ ma rasu għet jibza ma jaf se jaqbat jgħamel, eh? Issa li għad fuq is-siġra għet iħossu ħafna mbezza. Nispera li jirnexxilu jinżel minn hemmhekk jiena x'taħsbu. Jaqbes minn hemm fuq. Jipprova. Jipprova. Issa naraw daqsxejn. Odri għan nersaq fil-na ftit lura issa. Għan għamlu għawnek taħtara. Namlu għan wara xulxin aħna. Sommi l-kalma. Għawn jimmijak. Taqt ninżlu fl-imkien. Lupu lupettu ħanifsil ġewwa u nizel jirtot. Irnexxielu jinżel, eh? Almenu, ħa nifsil ġewwa u niżel jirtot. Kien imbeżża imma almenu niżel minn hemm fuq ma baqax hemm. Irbaħt il-biża, għandek biex tkun kburi, qallu Fredu ferħan. Lupu lupettu tbissem tal-ġen. Fredu kien kburi bih. Xi ġifieri, eh, tkun kburi b'xi ħaġa? Tkun kuntent, iva, meta tkun kburi jfisser li inti tkun kuntent b'dak li inti kapaċi tagħmel. Tista' tkun ħaġa tajba u tista' tkun ħaġa ħażina. Eh, jekk tkun wisq kburi bik innifsek ma tantx hi ħaġa sabiħa, imma jekk int dejjem tipprova ttejjeb lilek innifsek, mela hemmhekk huwa tajjeb illi tkun kburi. U hawnhekk għandna oħra, ħa naraw daqsxejn, araw ftit. Għandna l-lupulu pezzu, eh? Qed iħossu kburi bih innifsu. Jisu qed jintefa' hemmhekk għax qed iħossu kuntent li jirnexxielu jagħmel xi ħaġa u anka Fredu hawnhekk qed iħossu kburi irnexxielu jgħin lil lupettu f'din il-ħaġa illi tela ma' siġra tela floli u mbagħad wara irnexxielu jerġa' jinżel. Tajjeb. Ejja ħa nagħmluha hawnhekk ukoll din. Għandna emozzjoni oħra mela qed iħossu kburi. Għadna fil-foresta barra hawnhekk jew? Le, fej taħsbu li qegħdin? Ġewwa. Qegħdin xi mkien ġo xi kċina, hux? Ħa naraw ftit. Aj, ma x'ġuħ ġej! Ġiet tajba li l-lippu l-ġgant stedinni għandu? Lippu u lupetta kienu fil-kċina ikewsu fit-tqiq. Jidhru qed jieħdu gost flimkien, beda jgħir Lupu Lupettu. X'beda jagħmel mela Lupu Lupettu hawnhekk? Beda jgħir. Mela flok kien kuntent għalihom li l-rom qegħdin jieħdu gost flimkien fil-kċina, dan beda jgħir. Mela hawnhekk araw għandna kard oħra li qiegħda turi lil Lupu Lupettu Jgħir, għajjur, orjilna ftit l-ewwel. Araw, għandna l-kelma għajjur u hemmhekk araw ħajnejh qegħdin iħarsu blejra minflok qed jifraħ, qed jieħu gost, jieħu pjaċir illi l-ħbib tiegħu qegħdin jkunu kuntenti flimkien, jagħmlu xi ħaġa flimkien, minflok qiegħed jgħir. Tajjeb. Ej, qed nagħmlu l-macarons. Laqgħu lippu. Biex iġġibhom tajbin, trid toqgħod b'sebajnejn u jrid ikollok ħafna paċenzja. Eżerċizzju tajjeb għalik dan ma taħsibx. U kif għalek, lupetta nfaqat titħaq. Araw hawnhekk. Lupetta edha titħaq. Iva, tnejet jitku kem lippu u kem lupetta. Imma lupettu meċċitħa. Lupu lupettu meċċitħa għalfejn, eh? Għax għajru. Et jajra li jom u għapparti jek laqtuħ fil-laħam il-ħaj, għax huma jafu li ju kien ibiddel il-burdata mill-ewwel f'ħakka tajn. Allura, X'ħin qallu li dal-eżerċizzju jgħodd għalih biex jgħinu jirrilassa u jgħinu jikkalma u jżomm il-paċenzja, bdew jidhku dawn għax kienet battuta diretta għal Lupu Lupettu.

Lupu lupettu telgħulu beda jiħmar u jsabbat saqajh mal-art u jgħajjat b'rabja, Oqogħdu idku bija! Ma jinteressanix! Ma rridx nagħmel pasti idjoti ma' idjoti bħalkom! Umm, ma' min qed jirrabja mela? Ma' kulħadd. Ma' kulħadd f'dal-każ qed jirrabja, araw daqsxejn, qed jirrabja ma' lupetta Huma lippu għaliex dawn bdew jidhku bih, eh, beda jirrabja magħhom. Ir-rabja wkoll hija emozzjoni oħra. Araw daqsxejn. Għandna li l-lippu li pettu qiegħed jirrabja, urina l-istampa Audrey Ann, neħi ftit subajk. La wara ftit, wara ftit. Stenna, stenna Ġulja Lin, stenna. Araw he, bħall-istampa li għandna fil-ktieb, jirrabja, jgħolli jdejh u jgħajjat, irrabjat. Għandna emozzjoni oħra hemmhekk, irrabjat. Tajjeb, tista' tagħmililna wara l-oħra ta'? Ej, x'qed jagħtik? Staqsietu Lupetta skantata. Imma lupu lupettu kien ġa tela' igerger u jsabbat saqajh. Hm, taħsbu li għamel tajjeb lupu lupettu? Le, hu x'qabad u tela' jsabbat saqajh. Minflok baqa' hemmhekk jieħu gost magħhom isajjar, irrabja u telaq l-hemm. Hm, ma tantx hija emozzjoni sabiħa r-rabja! Arawh telaq jissuppervja. Għandna karattru ieħor hawnhekk. Ħa naraw daqsxejn din min hi. Bil-mod il-mod, lupu dupettu beda jnaqqas il-pass sa ma spiċċa jimxi qisu nemlu. Kif beda jimxi mela? Qisu nemlu. Mela beda jgħaġġel jew le? Le, bil-mod ħafna, mela ħareġ irrabjat. Immissa bil-mod il-mod beda jnaqqas, x'taħsbu? Ħa jibqa' rrabjat? Le, qed inaqqas mir-rabja wkoll, eh? kellu qalbu maqsuma u madwaru sar kullimkien griż, qabżitlu demgħa u hawnhekk arawh għandu demgħa ħierġa minn għajnejh. Lupetta tiegħi mhux se tħobbni aktar għax jien jitilgħuli malajr. Imma kemm jien stupidu! Uff, kemm għandi dwejjaq! Hmm? Kif qed iħossu hawnhekk lupu lupett imdejjaq dik hija wkoll l-emozzjoni, eh? Id-dwejjaq ejja ħa narawha ftit. Ejna ftit Ġulja lin inti. Żomm il-kelma inti fil-każ. Naraw hemmhekk araw imdejjaq. Hmm, żomma dritta. Tajjeb, arawh, jgħat imdejjaq. Għaliex irrealizza li kien stupidu, kellu reazzjoni ħażina u induna li kellu din ir-reazzjoni ħażina. Tajjeb, ħanamluha fejk mal-art ukoll. Xi ġralu super ħabib tiegħi? Kienet Is-Sinjorina Yeti? Mela min rah imdejjaq hekk? Yeti. Is-Sinjorina Yeti? X'taħsbu ħa tkun tixtieq tgħinu? Iva ta, ħa tkun tixtieq tgħinu s-Sinjorina Yeti għaliex dan huwa s-super ħabib tagħha. Lupu Lopettu rrakkontalha x'ġara bid-dmugħ f'għajnejh. Umm, hawnhekk ukoll, mela x'qiegħed jagħmel Lupu Lopettu? Qed jibki. Mela hemmhekk qegħdin narawh imbikkem. Ħa nagħmilha hawnhekk ta' jiena għall-ewwel, eh? Ħa żomm anti ftit. Araw għandu dema ħirġa minn għajnejh qiegħed imbikker mela tant kien imdejjaq l-emozzjoni tad-dwejja li waslitu illi jibda jibki eh, qiegħed imbikkem bid-dwejja illi għandu għax irrealizza li vera kien stupidu u li kellu reazzjoni xejn tajba. Tajjeb, nistgħu npoġġuha ta? Ejja ħa naraw daqsxejn x'għamlet is-Sinjorina Jeti. I għan itu waħda kbira u qaltlu. Dak li ġara ġara, issa nippruvaw nirranġaw ix-xenata li għamilt. Muru skuża ruħek ma li pulu petta u tara kif tħossok aħjar. Mela x'parir tagħtu s-Sinjorina Yeti? Jiskuża ruħu, jgħid skużawni lil Lippu u lil Lupetta. Taħsbu li sejjer jiskuża ruħu? U jekk Lupetta ma taħfirlix? Qalilha inkwetat. Jekk ma tippruvax mhux se tkun taf qaltlu. Isa, mexxi! Qiegħda tagħmillu l-kuraġġ mela s-Sinjorina Yeti biex ibiddel is-sitwazzjoni? Iva. Iva. Għamlitlu l-kuraġġ u qaltlu li jekk ma jippruvax jagħmel xi ħaġa biex itejjeb is-sitwazzjoni, qatt mhu se jkun jaf. Nkomplu naraw daqsxejn. Maħmar taħseb? Hmm? Ma jipprova jiskuża ruħu? Iva. Kisu, reġajja ġodar hawnhekk, ħana rawix id-dar tal-ippur tal-upetta. Lupu lupettu, kollu mistħija, ħabbat fuq il-bib tal-ippul ġgant. Nixtieq nitlob skuża Ma kontx naf x'qed ngħid u dak li għedt ma kienx sabiħ. Kif ħassu Lupu Lupettu fil-bidu meta mar jitlob skuża? Mistħi. Beda jħossu jistħi, eh? Għax ovvjament ma kien għamel xi ħaġa li ma tantx kienet sabiħa, allura b'hekk beda jħossu mistħi. Arawh. Qed iżomm idejh hemmhekk għax qiegħed jistħi. Da wara ftit, da wara ftit. Hmm? Tajjeb. Għamilha mal-art, għamilha mal-art. Taħsbu li se jaħfrulu li pulu petta? Iwa. Ħanaraw. Naħfrulek, qaltlu lu petta. Lupettu u Lupetta ħarsu lejn xulxin b'ħarsa ta' mħabba. Ah, l-imħabba! qal Lippu mmeraviljat. Għaliex forsi għal dawk li qatt ma qraw l-istejjer ta' Lupettu jafu illi Lupetta hija il-maħbuba Ta' lupettu, eh? Mela hawnhekk hawn daqsxejn romantiċiżmu, qed iħossuhom jinħabbu dawn it-tnejn, Lupettu u Lupetta? Mela Audrey Ann u Julia Lynn oruna daqsxejn. Għinha, għinha ftit. Ħalliha ħa tgħinek. Tajjeb, araw qed jagħmlilna l-qalb hemmhekk bidejh għax hija tiħossu romantik. Eżatt, b'idejh qiegħed jifforma l-qalb, għaliex huwa fil-verità jħobbha lil Lupetta u iktar u iktar ma xtaqx illi jweġġagħha jew li jirrabja magħha. Mela hawnhekk qed iħoss l-emozzjoni tar-romantiċiżmu, qed iħossu romantiku. Il-macarons lesti ħbieb, poġġu! Lupu lupettu beda jċop ċop. Ħassu ħafif, ħafif, ħafif. Kif qed iħossu issa lupettu? Ħafif, ħafif u ħafif. Mela għadu jħossu rrabjat? Le. Għadu jħossu mistħi? Le. Issa qed iħossu kuntent. Arawh daqsxejn tiegħi lil Julia Lynn issa. Issa qed iħossu kuntent. Issa, flimkien, flimkien. Arawh x'naqa ta' tbissima għandu issa li qed iħossu ħafif għaliex talab skuża, il-ħbib tiegħu aċċettaw l-iskuża tiegħu u qed iħossu vera kuntent u tbissima ta' fuq wiċċu qed turina kemm huwa kuntent. U kellu l-ġuħ ukoll. Mela b'hekk issa jista' jiekol iktar bil-qalb issa illi qed iħossu daqshekk kuntent. L-għada Lupulu Pettu kellu jiltaqa' ma' Valentin. Tgħid x'kien ippreparalu? Malli wasal fi pjanura mdaqqsa, Lupulu Pettu baqa' skantat. Hm, din emozzjoni oħra li tkun skantat. X'emozzjoni hi din? Sorpriż. Sorpriż, eh, qed iħossu sorpriż, arawh daqsxejn. Għandu ħalqu miftuħ. Hawnhekk għandi bżonn l-għajnuna ta' tnejn però. Odrien, żomm din ukoll. Araw daqsxejn. Mela, urina, urina l-kelma, Odrien, urijilna. Mela, arawh, qiegħed bħalqu miftuħ hemmhekk għax qiegħed sorpriż xi ħaġa li ma kienx qed jistenna. X'taħsbu però illi din hija sorpriża sabiħa jew sorpriża tant li inħasad biha? Inħasad. Inħasad fil-ħażin imma jew fit-tajjeb? Fit-tajjeb. Fit-tajjeb, mela hemmhekk dik l-espressjoni ta' wiċċu nistgħu nużaw żewġ affarijiet, nistgħu ngħidu li kien sorpriż għax kienet xi ħaġa illi ma kienx qiegħed jistenna. Però kieku tkun xi ħaġa li ma tkunx daqshekk sabiħa, nistgħu ngħidu li jien ħasad meta xi ħaġa ma tkunx qed tistennieha. Tajjeb, mela jien hemmhekk għamilthom it-tnejn. Tajjeb. Sorpriż, però hawnhekk xi ħaġa pożittiva, mela ma kienx maħsud b'mod negattiv. Infatti, ir-raġuni hija li għaliex quddiemu kien hemm dar gustuża immens. Bnejtha lbieraħ, qallu Valentin. Issa f'idejk biex timmaġina d-dar tiegħek. Ara x'tista' tagħmel biex tħossok tajjeb. Hmm, Valentin kellu din l-idea, eh? Għamillu dar u issa ħajħalli f'idejn lupu lupettu biex ikun jista' jkompli jiddekorah u jlestiha hu. X'taħsbu li se jagħmel Lupu Lupettu għal din l-opportunità li taħlu Pettin, Valentin issa? Hm. Ħa joqgħod jaħseb ftit, eh? Ħa jkun ftit ħalliemi ngħidu, ftit ħalliemi ħa jkun qiegħed joħlom kif jixtieq jagħmel din id-dar. Hu ħa jkun qiegħed joħlom waqt li qiegħed rieqed jew ħa jkun qiegħed joħlom waqt li qiegħed imqajjem? Qiegħed imqajjem. Qiegħed imqajjem, eh? Meta jkun mitluf fil-ħsibijiet tiegħu qiegħed ħalliemi, nistgħu ngħidu. mitluf fil-pjanijiet ta' moħħu bħalissa biex ikun jista' d-dar jagħmilha kif jixtieq hu. Hija ħa nkomplu ma' ġembek Adrian. Hmm, x'taħsbu? Kellu idejat jew le? Beda jirranġa fid-dar? Kellu xi idejat arawh, prova jagħmel xi ħaġa Lupulu Pettu kien eċitat iktar minn qatt qabel. Telaq jiġri lejn il-foresta u beda jġib it-tkuk u l-friegħi. Ftit ftit bdiet tinbet dar stramba mill-art. Hm, kellu ħafna ħolm ta' kif xtaqa li tkun id-dar tiegħu. U b'hekk, waqt li kien qiegħed jibniha, kien qed iħossu ħafna eċitat, kellu ħafna ideat ta' kif xtaq illi tkun id-dar tiegħu, arawh hemmhekk l-espressjoni ta' wiċċu, hm, eċċitat minħabba dawn il-ħafna pjanijiet illi kellu ta' kif seta' jagħmel din id-dar. Fadalli biss il-bieb u tkun lesta! Għal wara nofs nofstanhar jibni, Hm, ħaditlu l-ħin, eh, di d-dar, kellu x-xogħol fiha. U l-aħħar ħaġa, poġġa l-bieb, imma mbagħad ma setax jiftħu. Mar jimbotta u bum! Waqat nofs id-dar. Int għamilt kollox blaġla, qallu Valentin. F'daqqa waħda, lupu lupettu beda jeħmar u jsabbat siequ u X'naħsbu? X'emozzjoni ħa jerġa' jkollu hawnhekk lupu lupettu? Kalma. X'taħsbu qed isabbat saqajh u jeħmar? Ħa jerġa' jirrabja qisu, eh? Ħa jerġa' jkollu din l-emozzjoni tar-rabja għax fl-aħħar mill-aħħar Din id-dar kienet mar marret kif ħolom u u le u kienet waqgħet nofsa xħinala il-bib u hekk l-emozzjoni tar-rabja kienet se terġa' toħroġ. X'taħsbu imma? Ħa jkun tgħallem xi ħaġa, ħa jkun irrabjat? Le. Le? Ħa naraw daqsxejn mela. U x'ħa jkun tgħallem xi ħaġa? Ħa nifs kbir 'il ġewwa, agħmel żewġ pożizzjonijiet tal-yoga, ikkalma u reġa' ntefa' jaħdem. Kienet ħadmet mela il-yoga illi għallmu Ġużeppi? Iva, iva. Iva, għax issa iva. dar għalija, eh, dar għal xi pożizzjonijiet minn tal-yoga illi kien tgħallem flimkien ma' Ġużeppi U b'hekk issa x'emozzjoni qed iħoss? Issa huwa kalm urielna Julia Lynn. Qed iħossu kalm arawh daqsxejn qed jagħmel pożizzjoni minn tal-yoga biex b'hekk ikun jista' jirrilassa u jerġa' jikkalma. Reġa' ntefa' jaħdem issa mhux b'rabja imma issa qiegħed kalm jaħdem b'mod kalm. Meta lesta, lupettu ħassu sodisfatt. Ej! għajjat lil sħabu, lest jien! Illa mhix dar din, tal-ġenn! qallu Valentin. U rnexxielek tagħmilha mingħajr ħafna nervi! kompliet il-kokka professoressa. Bravu lupu lupettu! Hmm, Qed jifirħulu lil-lupu lupettu għal żewġ raġunijiet, għalfejn qed jifirħulu? Hm? Qed jifirħulu talli rnexxielu jlesti id-dar u ġiet dar sabiħa, eh? Però qed jifirħulu għal ħaġa oħra. X'kien tgħallem? Tgħallem biex ma jagħmilx iktar irrabjat. Ekku tgħallem jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. Kien qiegħed iktar kalm u peress li kien iktar kalm ir-riżultat issa ħareġ ħafna aħjar. Biex niċċelebraw, nixtieq nistedinkom tiklu xi ħaġa miegħi. Idħlu! X'għamel mela Lupu Lupettu? Stedinhom ħalli jekku xi ħaġa miegħek. Stedinhom jidħlu ħalli bekk huma jkunu jistgħu jaqsmu din id-dar sabiħa li kien għadu kif lesta miegħu. Arawhom, eh? Fej qegħdin hemmhekk taħsbu. Id-dar il-ġdida li kien għadu kemm bena lupu lupettu, eh? Kollha din hemmhekk. Min ġewwa wkoll kienet sabiħa. Imma sħabu kellhom jitrekknu għax bdiet nieżla x-xita. Iftħu l-umbrelel! ordna Lupu Lupettu. U f'daqqa waħda id-dar saret qisha awsalla kbira. Kemm emozzjonijiet! beda jċapċap Valentin. Għażiż lupu lupettu! Int jirnexxielek turina l-kuluri kollha u meta nkunu miegħek nieħdu gost iktar. Viva s-super ħabib tagħna lupu lupettu! Għajtet il-kokka Professoressa. X'taħsbu kuntenti bih il-ħbieb tiegħu? Iva. Kulħadd kuntent arawh kulħadd bi tbissima fuq fommu, eh? Kulħadd mistieden fid-dar il-sabiħa l-ġdida tiegħu u issa kollha jinsabu kuntenti bih għax irnexxielu jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. U b'hekk aħna ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Hawn wara kif qegħdin taraw bħalma konna qegħdin nilagħbu aħna b'dawn il-cards qegħdin hawnhekk fuq wara ta' dan il-ktieb. L-emozzjonijiet kollha li lupu lupettu għadda minnhom u anka quddiem iva hawnhekk ukoll kellna minnhom tajjeb ukoll kellna minnhom. Issa aħna ħa nilagħbu logħba żgħira u nistidinkom lilkom ukoll tilagħbu magħna. Aħna ħa nagħmlu daqsxejn espressjonijiet differenti bl-uċuħ tagħna din id-darba, tajjeb? Nispera li ċertu emozzjonijiet ma tgħaddux minnhom għax ċertu emozzjonijiet ma tantx huma sbieħ. Imma hawnhekk aħna kemm nagħmlu daqsxejn uċuħ differenti biex nuru l-emozzjonijiet differenti tagħna. Tajjeb, mela, ħa nibda daqsxejn ta' jiena ħa nagħżel. Għamluli wiċċ imdejjaq. Għamluli wiċċ imdejjaq ħa nara kif tkunu mdejqin. Hmm. Imdejqin, imsieken, għarhom ġralhom xi ħaġa qishom. Mela hemmhekk għandna wiċċ imdejja, imdejqin. Tajjeb. Ħa nagħżel oħra jiena. Ħa nagħżel din. Għamluli wiċċ kburi, għamiltu xi ħaġa tajba u qegħdin tħossukom kuntenti b'dak li għamiltu kburin b'dak li għamiltu. Tajjeb kburin, eh? Kuntenti u kburin. Tajjeb. Għanażel oħra. Ħanażel din jiena. Romantiku, hm? Kif beda jħossu lupu lupettu meta l-affarijiet ma' lupetta kienu reġgħu tranġaw, eh, tagħmlulna l-qalb intom bħal m'għamlilna hu. Tajjeb ferm. Romantiċi. Tajjeb. Ħanamilha hawnhekk jiena. Nagħmel oħra. Mmm, irrabjati, irrabjati hawnhekk lupu lu pettu qed jolli jdejh jiftaħ ħalqu għax qed jirrabja forsi qed jgħajjat ukoll, eh? Araw daqsxejn, irrabjati. Tagħmlu bħalna intom ukoll, nispera li din emozzjoni ma tantx ikollna bħala, eh? Nisperaw. għax ma tantx hija emozzjoni sabiħa. Ħa nagħżel oħra jien. Kuntent, araw daqsxejn, kuntenti, eh, ferħanin. Għandna tbissima issa fuq wiċċna għax is-sedin kuntenti, sereni, m'għandniex inkwiet fuq moħħna. Tajjeb. Kuntent. Ħanażel oħra. Hmm. Imbikkem. Eh? Imbikmin. Mela tant kien imdejjaq lupu lupettu li saħan sitra ħassu Imbikken beda jibki. Di xi ħaġa oħra li nispera illi ma tantx ikollna minnha li tkun imbikkem, speċjalment għax tkun diżappuntat jew imdejjaq. Għandna oħra hawnhekk, għażilt din jiena, Mistħi, xi ħadd li jkun qed jistħi, kif ħa nistħu, eh? Ma tantx inkunu rridu nidhru meta nkunu qegħdin mistħijin. Naħbu wiċċna qisna, hux? Hm, tajjeb. Mistħi. Ħa nara, ħa nagħżel din issa. Jien beżża', qegħdin tibżgħu, kif tibżgħu intom, kif tibżgħu Adrienne? Rajt xi ħaġa tal-biża' pereżempju, eh? Qatgħattilu widnejh inti? Qed tagħmillu jdejh ma' rasu lil Lupu Lupettu Adrienne għax qed jibża'. Hm? X'ra tgħid biex qed jibża' daqshekk, x'ra? Jibża' minn xi ħaġa, eh? Jibża' minn xi ħaġa, tajjeb, imbeżża. Ħanara, ħanażel taħdejja l-ewwel. Ajjur, mm, edna ma tantxija emozzjoni sabiħa din li tgħir minn flok tieħu gost bil-ġid ta' ħaddieħor tkun tixtieqlu l-ħsara għal dak li jkun. Meta tgħir Araw Ġulja Lynn qed tagħmlilna dik l-espressjoni. Hmm? Ma tantx tkun espressjoni sabiħa tal-lejra, tajjeb. Hmm, imxebba Aħna ġiri nużaw għall-ikel ukoll meta nkunu xebana niklu, imma f'dal-każ Qisu mxebba' mdejjaq ma jridx iktar, pereżempju tkun għamilt xi ġurnata tara t-televiżjoni u fl-aħħar tal-ġurnata tkun imxebba' imdejjaq minn dak it-televiżjoni kollu li tkun rajt eh imxebba' ma tridx taf iżjed biha l-ħaġa. Mela. Ħa nieħu t'hawn fuq ukoll issa. Burdata ħażina. Hawn min jkollu eh, burdata ħażina jew inkella hawn min ikun filli jkollu burdata tajba u filli jkollu burdata ħażina jbiddel ħafna il-burdati, eh? Burdata ħażina. Ma tantxija xi ħaġa sabiħa wkoll lanqas burdata ħażina. Issa hawnhekk ara jiena kelli tnejn għall-istess stampa. Ħa nibdew b'din, sorpriż meta xi ħadd itikom xi ħaġa sabiħa, sorpriża sabiħa, eh? Per eżempju, xi festin li ma kontux tafu bih, eh? Tidħlu u ssibu lil ħaddieħor jifraħ magħkom. Sorpriż. Min-naħa l-oħra tista' tkun maħsud, tieħu xi qata' pereżempju kif se nagħmlu xi qata' hmm, xi ħadd maħsud qed jieħu qata' xi ħaġa li ma kienx qed jistenna. Tajjeb. Mela, x'fadli nemmek? Ħallimi. Hmm, ħallimi qed noħolmu, qed noħolmu, però fl-istess ħin maħniex reqdin, Qegħdin noħolmu matul il-ġurnata nistgħu ngħidu, ħalliemi. Imma mhux reqdin fil-veru sens tal-kelma hawnhekk Adrian qiegħed joħlom imqajjem għandu ħafna idejat, ħafna ħsibijiet għaddejjin minn moħħu. Mela. Eċitat, eh, eċitat xi ħadd pereżempju jkun sejjer l-ewwel ġurnata l-iskola u jinsab eċitat, umm, għax ma jaf x'ġej għalih, kuntent fl-istess ħin, eċitat. Hawnhekk lupu lupettu araw xi tbissima kbira għandu fuq fommu, umm. U l-aħħar waħda li għandna hija kalm. Ħa nara kif ħa tkunu kalmi. U Julia Lynn hemmhekk qed tagħmlilna pożizzjoni minn tal-yoga biex tagħmlilna bħalma kien qed jagħmel Lupu Lupettu, eh? Qed turina kalm. Issa jekk tħarsu tajjeb hawnhekk mal-art jiena minflok għamilthom taħt xulxin kif kont qed nagħmel l-ewwel, jiena hawnhekk qsamthom ftit. Ma' naħa minnhom għandi iżjed kliem qishom min-naħa l-oħra, Għalfejn taħsbu illi jiena issa qsamthom f'żewġ ringieli? Ħa nħarsu daqsxejn lejn l-ewwel kolonna ta' dik in-naħa. Hemmhekk għandi kalm, eċitat, ħalliemi, sorpriż, stenna ħa naqrahom kollha Ġulja li nista' ngħid sorpriż, romantiku, kburi, Kuntent? X'inhuma dawk l-affarijiet? Burdata sabiħa. Burdata sabiħa, eh, burdata tajba. Huma affarijiet iktar pożittivi dawk it-tip ta' emozzjonijiet. Huma affarijiet tajbin nistgħu ngħidu. Mhux dejjem, pereżempju jien naf ħalliemi mhux dejjem ikunu emozzjoni tajba jekk qegħdin l-iskola suppost qegħdin attenti tajjeb, imma nistgħu ngħidu li hemmhekk għandna emozzjonijiet pożittivi. Il din in-naħa, ħa nerġa' naqrahom issa ta' din in-naħa, għandna maħsud, burdata ħażina, imxebba, għajjur, imbeżża, mistħi, imdejjaq, irrabjat, imbikkem. Butata ħażina. Mela dawn huma emozzjonijiet sbieħ jew mhux daqstant sbieħ? Mhux daqstant sbieħ. Mhux daqstant sbieħ, eh? Liema taħsbu li nistgħu ngħidu illi hija l-iktar emozzjoni kera minn dawn, eh? Smile. Liema taħsbu. Irrabjat u butata ħażina. Irrabjat, eh? Naħseb vera dik hija waħda mill-iktar Emozzjonijiet koroh, anke ħajjur, eh, hawnhekk! Lejra wkoll mhix sabiħa, mela nistgħu ngħidu li l-agħar tnejn ma' ta' din in-naħa huma l-għira u r-rabja. Mela, mil-liema emozzjonijiet l-aħjar li l-aktar li jkollna? Mis-sbiħ jew mill-koroh? Mis-sbiħ! Sintendi, u x'għandna nagħmlu kemm nistgħu biex inkunu kalmi, kuntenti huma l-iżjed emozzjonijiet illi jkun sabiħ illi kieku jkollna. Tajjeb tfal, naf li dawn ma tantx kienu forsi kliem faċli, però tajjeb ukoll li kultant naħsbu ftit fuq emozzjonijiet differenti li aħna lkoll ngħaddu minnhom. Infakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u kif ukoll mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.